Matukũ marĩa ndarĩ mũnini, maitũ witũ nĩ anjĩraga atĩ weka wega nĩwe weĩka na weka ũru nĩwe weĩka. Na rĩrĩa ndagimarire, ndathiĩ thukuru nĩ ndathomire thimo ĩmwe ya mũthweri yugaga wega ndũbuthaga. Ngĩikaranga thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩ ndamenyire atĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie thĩinĩ wa kĩrĩa gĩtagwo karma, atĩ wega ũrĩa wĩkaga nĩ ũkumaga thutha na ũru ũrĩa wĩkaga nĩ ũkumaga thutha. Koguo weka wega thimo ya mũgĩkũyũ nĩwe weĩka. na weka ũru nĩwe weĩka. Wega ũrĩa wĩkaga nĩ ũkumaga thutha na ũru ũrĩa wothe wĩkaga nĩ ũkarĩha mũthenya ũmwe. Ũyũ nĩ ũndũ ũgwaka mũthingi na ũkorwo nĩguo kĩmũrĩ gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩiniĩ wa ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora... Wega ũrĩa mũndũ ekaga na ũrĩa ũcokaga kũmuma thutha, na ũru ũrĩa mũndũ ekaga na ũgacoka kũmuma thutha. Mĩthingi itũ ya ndeereti itũ ya ũmũthĩ, tũkũrora thĩinĩ wa ibuku rĩa mũndũ ũmwe wĩtagwo William Shakespeare kuuma mwena wa Ngeretha. Mahinda merĩga, nĩ twarorire mũtũrĩre wa William Shakespeare. Tũkĩona atĩ arĩ mwandĩki kuma mwena wa Ngeretha na mawĩra marĩa arutire thĩinĩ wa wandĩki. Nĩ twaugire atĩ nĩ andĩkĩte mabuku maingĩ mũno ta Macbeth, Romeo and Juliet, Merchant of Venice gatagatĩ ka mabuku mangĩ maingĩ. Na tũkiuga atĩ nĩ tũkarora wĩra ũmwe gatagatĩ-inĩ ka mabuku make. Ũmũthĩ tũkũrora ibuku rĩake rĩtagwo The Merchant of Venice na rĩekĩkĩte thĩinĩ wa mĩthingi ya weka wega nĩwe weĩka na weka ũru nĩwe weĩka. Na ũru ũrĩa ũhandaga we nĩwe ũkagetha na wega ũrĩa wothe ũhandaga we nĩwe ũkagetha. Tũtanaingĩra thĩinĩ wa ndeereti itũ ya ũmũthĩ, nĩ ngwenda gũkũmenyithia cia thukuru wĩtagwo College of Advanced Technology. Aya nao mabundithagia kothi cia IT, kothi cia Business Development, Community Development, kothi cia KASNEB na co- ah, Computer Courses. Mathomithagia maũndũ ma sales, marketing, human resource, community development, so- social work, graphic design, IT and website development na gatagatĩ ga kothi ingĩ nyingĩ nĩ marĩ nginya na kothi cia ũ- ũthaka na cia ũrugi ũngĩenda kũnyitana nao namba yao ĩ hau thĩ wa screen no ũmahũrĩre nĩgetha mwaranĩrie nao. Makoragwo na branch ciao Nairobi taũni na mwena wa Allsops. Ũngĩkorwo rĩngĩ na rĩngĩ we wĩ mũrutwo na ndũrĩ thĩinĩ wa icigo icio na no wende gũthoma no makũ organize re accommodation. Nĩ tũthiĩ na mbere na ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. ya ibuku rĩgwĩtwo The Merchant of Venice rĩa mũndũ gwĩtagwo William Shakespeare. Na tũkwambĩrĩria kĩambĩrĩria kĩa ibuku rĩrĩ tuone atĩ gatagatĩ ka andũ arĩa makoragwo marĩ athaki anene nĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Shylock, na Shylock nĩ mũyahudi. Shylock arutaga mawĩra ma gũkombithania na nyongeri, na nĩkĩo gĩtũmaga nginya mahinda maingĩ andũ arĩa marutaga mawĩra ma gũkombithania na nyongeri, ũkamũnengera security ya indo ciaku, maheagwo rĩtwa rĩa Shylock. Ũyũ arĩ mũndũ. kuma mwena wa Ngeretha, no kĩhumo gĩake kĩarĩ mwena wa Israel, koguo arĩ Mũyahudi, arutaga wĩra wa wa gũkombithania na nyongeri. Nĩ tũkũrora mũndũ ũngĩ wetagwo Antonio, ũyũ arĩ mũhũri wa biacara. o kuma mwena ũcio wa Ngeretha. Kwĩna athaki angĩ rĩu arĩa metagwo athaki anini, andũ ta Bassanio, andũ ta Jesca, andũ ta Portia, gatagatĩ ka athaki angĩ. Na kĩambĩrĩria gitũ kĩa ibuku rĩrĩ rĩ, kana kĩa ndeereti itũ ya ũmũthĩ, tũkũrora mũndũ wĩtagwo Tũkuona mũndũ wĩtagwo Basanio agĩthiĩ kwa mũndũ ũgwĩtwo Antonio kũhoya rũni. Na mahinda marĩa athire kwa Basanio, Basanio arĩ mũruti wa biacara. mwena wa Venice, kũu nĩ Ngeretha, no Bassanio arĩ wa mwena wa Belmont. Okire Venice kwa Antonio nĩgetha aheo ngombo. Na nĩ tũkuona thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ atĩ thiriti ya Antonio na Shylock ndĩarĩ njega, othe marĩ a itũũra rĩmwe. Na kĩrĩa gĩatũmĩte makorwo mena thiriti njũru, nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Antonio onake arĩ mũruti wa biacara na nĩ aheanaga ngombo. No nĩ tondũ wĩtĩkio wake wa ũkristiano hĩndĩ ĩyo ndwetĩkĩrĩtie mũndũ kũheana ngombo na nyongeri. kana rũni rwĩna interest. We aheanaga rũni na ũkamũcokeria mbeca iria akũhete o mũigana wacio. No nake Shylock wĩra wake warĩ wa kũheanaga ngombo. Kwoguo nĩ onaga mũndũ ũgwĩtwo Antonio nĩ aramũthũkĩria biacara. Ũndũ ũngĩ watũmĩte makorwo mena thiri citarĩ njega nĩ tondũ Antonio nĩ Mũkristiano. Na Shylock nĩ Jew na arĩ Mũyahudi. Rĩu mahinda marĩa Bassanio okire gũkomba ngombo kwa mũndũ wetagwo Antonio, nĩ mũratawe na nĩ Mũkristiano take. auma mwena wa Belmont kũrĩa aikaraga agĩũka Venice. Antonio ndangĩahotire kũmũhe ngombo kwa ihinda rĩu nĩ tondũ we arĩ mũhũri wa biacara na aingĩragia indo bũrũri wa Ngeretha na meri. Na mahinda-inĩ macio rĩ, meri ciake ciothe rĩ, ciarĩ iria-inĩ. koguo ndangĩahotire kũheana ngombo, na ndangĩonire mbeca iria Bassanio endaga. Nake Bassanio arĩ na bata na mbeca icio, nĩ tondũ we endaga gũthiĩ kũhuha mũirĩtu ũmwe wetagwo Portia. Na Portia rĩ, atigĩirwo ta kĩrumi nĩ ithe, atĩ akahikio nĩ mũndũ ũrĩa ũgakorwo wĩna mũnyaka wa kũhingũra gathandũkũ karĩa kagĩrĩire. Koguo ithe agĩkua atigire tũthandũkũ tũtatũ, na agĩtiga o tũthandũkũ tũu tuothe atũhinga. Akiuga atĩ mũndũ ũrĩa ũkamũhikia, tondũ Portia aumĩte mĩciĩ ĩrĩa ya andũ arĩa mena mbeca na atongoria, akiuga nĩ mũndũ ũgakorwo wĩ na mũnyaka. Nĩ kũrĩ andũ angĩ mokire kũmũria mahinda-inĩ macio, andũ atongu mũno ta mũndũ wetagwo Prince of Morocco, no Prince of Morocco ndagĩire na mũnyaka mwega. Na Basani o nake endaga o nake gũthiĩ kũgeria mũnyaka wake kũrĩ Portia, na no nginya angĩathire na indo ciake, koguo nĩkĩo okaga kũhoya ngombo. We arĩ mũndũ mũthĩni na mwanake mũnyinyi, no Antonio ndangĩahotire kũmũhe ngombo mahinda-inĩ macio. Na rĩu rĩ, akĩmwĩra ũrĩa angĩmũteithia no athire oe ngombo ya nyongeri kuma kũrĩ Shylock. No Antonio nĩwe ũkarĩha hĩndĩ ĩrĩa meri ciake ciarĩkirie cikarĩkia gũkinya. Ona ũyũ nĩ wega ũmwe wa mũndũ ũgwĩtwo Antonio. Na hihi wega ũyũ wake rĩ, harĩ handũ ũgakinya wĩrĩhe, ũrĩhe, tondũ rĩrĩ, we ndarĩ na ngo, na mbeca cia gũkombithania, no nĩ aroya rũni nĩgetha akombithie mũndũ. Na mũndũ ũcio ndakamũkomba, ndakamũcokeria hena nyongeri. No we nĩ egũkorwo ena nyongeri ĩrĩa akarĩha kũrĩ Shylock. Na hĩndĩ ĩrĩa Bassanio me na Antonio mathire gwa Shylock nĩgetha mahoe rũni, maheo ngombo, Shylock nĩ etĩkĩrire na akĩmera nĩ egweterera ihinda rĩu rĩa mĩeri ĩtatũ nĩgetha meri cia Antonio cikorwo ciakinya na endie mĩrigo yake. No... nĩ thĩinĩ wa agreement ĩrĩa macainanĩire na na na Shylock, nĩ augire ũndũ ũmwe, akiuga atĩ kũngĩgakinyĩrĩra Antonio nĩ akaremwo nĩ kũrĩha mbeca icio, we akenda pound kana ta kiro ĩmwe ya nyama kuma mwĩrĩ wa Antonio, na akamĩrenga hakuhĩ na ngoro. No nake Antonio tondũ nĩ amenyaga meri ciake nĩ igũkinya na nĩ ekũhota kũrĩha, we ndonire thĩna. Ona agĩkorwo Bassanio nĩ amakirio nĩ ũhoro ũcio na akĩhana ta ekwenda, ekũrega rũni rũu. No Antonio akĩmwĩra hatirĩ thĩna, nĩ akarĩha rũni rũu na ndakaigue thĩna nĩ ũndũ wa ngirimiti ĩyo mekĩranĩra na mũndũ ũgwĩtwo Shylock. Mahinda-inĩ macio rĩ, He andũ arĩa mokĩte na mbacanio, mwanake wetagwo Lancelot, na hĩndĩ ĩyo mũirĩtu wa Shylock wetagwo Jessica akĩrirĩria mwanake ũcio na akĩũra, makĩũra mena mwanake ũcio. Mũbango ũcio wothe ũkĩbangwo nĩ Antonio na Bassanio. ũrĩa Jessica mekũgũra mena mũirĩtu ũcio wetagwo, na Jessica mekũgũra na mwanake ũcio wetagwo Lancelot. Nĩ kũrĩ mũruti ũngĩ ũmwe wa wĩra ũrĩa nake werirĩirie gũthiĩ gũikaraga na Bassanio na atuĩke ngombo yake atige wĩra kwa Shiloh. Jessica akĩũra nĩ orire nĩ indo nyingĩ mũno tondũ ithe arĩ gĩtonga, indo cia gold na indo ingĩ cia bata mũno. Na hĩndĩ ĩrĩa Shylock aamenyire atĩ mũirĩtu wake nĩ arũrire, na andũ arĩa morokĩte na Bassanio nĩ aiguire ũũru mũno. Na kwoguo ũũru ũrĩa arĩ naguo ũgĩthiĩ na mbere na kuongerereka wa kũmena andũ arĩa maarĩ Akristiano. Antonio, Bassanio hĩndĩ ĩrĩa maakinyire mwena wa Belmond nĩ athire na akĩhingũra gathandũkũ karĩa karĩ kagĩrĩru, na agĩkorwo we nĩwe wagũrirwo nĩ mũnyaka wa kũhikia Portia. Na koguo rĩ, gũtiagĩire na ũndũ ũngĩ no kũharĩrĩria maharĩrĩirie igongona rĩa ũhiki, na Portia akĩhikio nĩ Bassanio. Marĩ o kũu, makĩigua riboti njũru yakinya, tondũ merirwo mwena wa Venice kwĩna riboti atĩ meri ciothe cia Antonio nĩciagũire iria-inĩ, na kuoguo Antonio nĩaremirwo nĩ kũrĩha ngombo yake. Na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio-rĩ, agĩtwarwo igoti-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Shylock. nĩgetha mahingie ngirimiti ya ũrĩa mandĩkanĩire. Basanio na mũtumia wake Portia magĩcoka nĩgetha mathiĩ makahonokie mũrata wao Antonio kũrĩ moko ma Shilo. No hĩndĩ ĩrĩa macokire, magĩkora tondũ ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ nĩ rĩathirĩte na Antonio meri ciake Nĩgwatuĩkĩte riboti nĩyokĩte atĩ nĩciagũire iria-inĩ na indo iria ciothe ciarĩ nacio cigĩthira. Na mĩeri ĩtatũ ĩgĩthira akĩremwo nĩ kũrĩha, hatiarĩ ũndũ ũngĩ, tondũ thĩiniĩ wa agreement yarĩ arĩhe thĩiniĩ wa mĩeri ĩyo ĩtatũ, na ongorwo ndekũhota kũrĩha, Shylock acerehũre gĩcere kĩa nyama thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake. Makinya mũndũ ũgwĩtwo Basania na Portia nĩ mokire na indo nyingĩ tondũ Portia arĩ mũndũ mũtongu aumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩna ĩna indo. Na kwoguo arĩ na indo nyingĩ mũno iria mokire nacio nĩgetha marĩhe Shylock thirĩ wake nĩgetha mahonokie muoyo wa Antonio. No hĩndĩ ĩrĩa mokire, magĩkora gũtingĩhotekeka nĩ tondũ ihinda nĩ rĩathirĩte, na koguo rĩu ũndũ ũrĩa watigarĩte nĩ ngirimiti ĩrĩa mandĩkanĩire gatagatĩ kao ĩrĩkio kũhingia. Nĩ mathire igoti-inĩ, na gũgĩkinya handũ gũgĩkorwo cira nĩ wagwĩra mũndũ ũgwĩtwo Antonio, nĩ tondũ we nĩwe mandĩkanĩire ngirimiti ĩyo. Na kwoguo rĩ, gũkĩoneka Shylock arĩ na kĩhoto gĩa gũtinia nyama ĩyo hakuhĩ na ngoro ya Antonio. Mũirĩtu ũcio wĩtagwo Portia arĩ gatagatĩ ka andũ arĩa ogĩ mũno. Kwoguo we agĩtua nĩwe mwarĩrĩria kana wakiri wa Antonio. Na hĩndĩ ĩyo magĩkinya mwena wa Vanis makũria cira ũcio ũgĩthiĩ na mbere, akĩhoya kanya kau atuĩke wakiri wa Antonio. Na hĩndĩ ĩrĩa we aheirwo kanya gake ga kwarĩrĩria eh, Antonio, augire kũringana na agreement ĩrĩa mandĩkanĩire, nĩkũroneka mũndũ ũgwĩtwo Shylock ena kĩhoto kĩiganu gĩa gũtinia gĩcere kĩa nyama kuma kũrĩ Antonio. Nĩ tondũ Antonio nĩ aremwo nĩ kũrĩha thirĩ ũrĩa akũwĩte kuma kũrĩ Shylock na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ tondũ nĩ akĩrĩtie mahinda. Na koguo rĩ, ũndũ ũcio hatirĩ ũndũ mangĩahotire kwĩruta thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Nake we eta wakiri akiuga ũguo nĩguo kũroneka nĩguo kwagĩrĩire tondũ ũguo nĩguo agreement ĩhana. No akiuga atĩrĩrĩ, Thĩinĩ wa ngirimiti ĩyo mandĩkanĩire, yugĩte arute gĩcere kĩa pound ĩmwe kuma kũrĩ mwĩrĩ wa Antonio. Na gũgĩtuĩka ũguo noguo agĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩ metĩkanĩra. No akiuga thĩinĩ wa ngirimiti ĩrĩa mandĩkanĩire... Hatiandĩkĩtwo atĩ nĩ hegũkorwo hena thakame. Kwoguo rĩ, we athiĩ arute gĩcere kĩu na hatigakorwo hena ona itata rĩmwe rĩa thakame rĩkuuma tondũ thĩinĩ wa ngirimiti hatiarĩ ũndũ ta ũcio. Na ũndũ wa kerĩ, ndagakĩrie pound ĩmwe na ndagatinie maita merĩ tondũ hatiandĩkĩtwo ũguo. koguo arute o pound ĩmwe ndakarute nini kana nyingĩ. Ũguo nĩguo wakiri wa Antonio acirire ũrĩa ũgwĩtwo Portia. Na ũndũ ũcio gũkĩoneka nĩguo kũrĩ tondũ thĩinĩ wa ngirimiti yao hatiarĩ na ũndũ ta ũcio wa gũkorwo atĩ nĩhagakorwo na thakame kana arute pound ĩkĩrĩte kana ĩ nini ya nyama. Koguo rĩ, Gũgĩkorwo Shylock nĩ arigwo ũrĩa angĩhota kũruta gĩcere kĩa nyama pound ĩmwe na ndagakorwo akĩruta thakame, na ndakarute makĩria kana anyihie. Ũndũ ũcio nĩ wagegirie mũndũ ũgwĩtwo Shylock mũno na ũkĩgigia igoti mũno nĩ tondũ Shylock aremwo nĩ gwĩka ũguo, rĩu we nĩwe wagũĩrĩirwo nĩ cira. Gũgĩtuĩka atĩ agĩthitwo rĩu na cira ũngĩ wa kũiga muoyo wa Antonio hatĩka-inĩ. Na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio rĩ, agĩkorwo we nake indo ciake nĩwe ciatahirwo na agĩkorwo ningĩ nĩ tuĩka atigane na ndini yake ya Uyahudi atuĩke Mũkristiano. Mũthingi wa ndereti itũ ya ũmũthĩ yuma weka wega nĩwe weĩka na weka ũru nĩwe weĩka. Weka ũrĩa wĩkaga nĩ ũkumaga thutha Nĩ ũndũ wa Antonio wega ũrĩa ekire wa gũkombera Bassanio mbeca, wega ũcio nĩguo wamumire thutha ũkĩhonokia muoyo wake. Na nĩ tondũ wa maũru na ũru ũrĩa warĩ ngoro-inĩ. ya Shylock ya kwenda kũnyarira Antonio na kũmũnina, ũũru ũcio nĩguo naguo wamumire thutha. Thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, maũndũ marĩa twĩkaga mega nĩ matumaga thutha ona me manini. Antonio ndangĩahonokirio, hatirĩ kĩndũ arutire, no no ũndũ wa wega wa kuuga reke nguoere ngombo ĩrĩa atahotire gũcoka kũrĩha nĩ tondũ wa meri ciake nĩ ciacokire gũtuĩka atĩ nĩ ciorĩra iria-inĩ. Wega ũcio nĩ wamumire thutha. Na thutha ũcio rĩ, gũgĩkorwo ona meri ciake ti gũthira ciathire iria-inĩ nĩ gũcererwo ciacererirwo nĩ gũkinya. Na koguo mahinda-inĩ macio meri ciake nĩ ciakinyire na agĩkorwo ũtonga wake nĩ wamũcokerera. wega ũrĩa wĩkaga nĩ ũkumaga thutha. Na wega ũrĩa, ũũru ũrĩa mũndũ akoragwo naguo igũrũ wa andũ na kwenda kũmahukia na kũmeka ũũru, ũũru ũcio nĩguo ũmaumaga thutha. Ĩno nĩyo mĩthingi ya ndeereti itũ ya ũmũthĩ, na ũhoro ũrĩa wandĩkirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo William Shakespeare thĩiniĩ wa ibuku rĩake rĩtagwo The Merchant of Venice. Niĩ tuma nawe njĩtagwo Mwarimũ Ngotho. Na nĩ ngũkũririkania o rĩngĩ subscribe channel-inĩ itũ na ũthiĩ ũrore nginya video icio ingĩ cia mahinda macio mangĩ marĩkĩtie gũthira. Nĩ ndakwendithĩria mahinda mega na Ngai wa muoyo arokwenda.